zidachuu, diin islaamaa keessatti jajjabaachuu, akkaataa duraan, yooniif duraan jajjabaattee jiraattellee isa sanaa ola tirfii gootee jajjabaachuu waan ja'u irraa hin qophaa'in of obboleessa kiyya kan islaam maaliif zabana keenya kana keessatti yeroo ammaan tanaa keessatti istiqaamaan

Waan akka malee akka baay'ee si barbaachisu, waan si fayyadu har'aa fi guyyaa booruudhaa guyyaa aakhiraattis obboleessa kiyya. Waa'ee istiqaamaa kana ilaalchisee jabeenya isiidhaatirra Rabbii subhaanahu wa ta'aalaadha. Qur'aana isaa jaal'atamaa fi kabajamaa kan ergamaa keenya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irratti buusatte akkana jedhee dubbata. Suuratul Huud ayata dhibbaa fi kudha lama Suuraa 11ffaadhaa fuula 322 irratti akkana jee dubbata Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Fastaqim kamaa umirta. Yaa Muhammadii kiyya, yaa ergamaa kiyya, anin jaaladhee ergadhe, sif jedhi, istiqaamaa qabaadhu, sif jedhi akkaniif itti ajajamtetti jedha. Ergamaa Rabbi istiqaamaa dhabeetii kaniif inni kana jeedhe. Laa garuu hin qabu. Akka duraanii san caalaa haa jajjabaatu je'een. Ergamaa Rabbiitiin jechuu dagachuun akkuma waan ummata isaatiin je'eeti. Kanaaf warra istiqaamaa qabaatu Rabbi nu haa taasisu. Jabeenya istiqaamaa kanaa yoo Ergamaan Rabbii yeroo dubbatu akkam ja'a haasoo isaa keessatti shawwadatnii huudun wa akhwaatuhaa ja'a. Suuraa Huudii fi sahaaboota suuraa Huudiitu arrii mataadhaan Nafi caase ja. Ergamaa Rabbii mataan isaadhaa arrii miti. Garuu arrii toora firii kudha torbaa kana qaba ja'an yaroon isii waa'ee isaadhaa dubbatan. Hanguma sanuu wanti itti baase suuraa Huudii fi sahaabboontan isaatiitu sahaaboota sooraa Huudiitu arrii naf caase ja ergamaa Rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana laal jabeenya suuraan Huud jabeenya istiqaamaan qabdurraayi kan kana godhe. Ergamaan Rabbii istiqaamaa likki qaba. Akka malee diin Islaamaa galmaan ga'aa jira. Halkan guutuu dhaabbatee Rabbii isaatiif salaate. Rabbii isaadhaa kadhate. Walaakin garuu osoonii fi haala sanirra jiruudhaa irra akka dur'aanii sanirra zik jedhii jabaadhu istiqaamaa kan kee irra fufi jedhee Rabbii waan Qur'aana waxii irra buuseef jechaa yaa dhiiroo eessattiin jal'adhu eessattiin istiqaamaa dhabe eessaaniin laaffadhe eessaan na jalaa badde je'ee akka malee osoo way waatu osoo ifitti rifatuu arriin mataa isaadhaatiin ficaatu obboleessa kee kan islaam kanaaf warra istiqaamaa qabaatu rabbi nu haa taasisu warra duraan hin qabne isa qabu rabbi nu haa taasisu kaniifi qabullee kadaran caalaa irratti jabaatee istiqaamaa qabaatu rabbi nu haa taasisu mee sahaboota warreen as duraatis yaadan

Mee jecha san naa himi. je'ee Ergamaa Rabbii gaafannaan, Ergamaan Rabbii deebisaa akkanaan deebiseef, Qul aamantu billaahi summa istaqim. Jalqaba Isa duraadhaa Rabbitti amane je'i. Wa ba'adahaa summa istaqim. Eeganaadhaa istiqaamaa qabaadhu, irra zig je'i. Kana keessatti if laaluun nu barbaachisa. Hadiisaa fi Qur'aanni. Daawwitiin ummata Islaamaati. Kaniif itti if ilaalanii itti of sirreessan. Kana garuu yoo keessatti if kan if laallu taane nuti hadiisa ergamaa Rabbii kana faalleessinee jirra. Nuti akkam jenna? Qulna aamannaa billaah walaakin laa nastaqimu alaa diinillaah. Garuu afaan keenyaan Rabbitti amanne jenna. Walaakin garuu haa jennuu malee